Sowal-jogap. O nämedir? Şo bolmasa gülki ýok. Şahyr bolsaň jogap tapmak borjuňdyr. O nämedir? Görki barda reňki ýok. Şahyr bolsaň jogap tapmak borjuňdyr. Agzy girlip, solmasa gülki ýok. Başarşymça jogap bermek borjumdyr. Ol mähirdir, görki barda reňki ýok. Aňlaýşymça jogap bermek borjumdyr. Ol kim bolar? Ynsanlaryň belendi. Belentligi, wah, gijiräk bilindi. O nämedir, bir söz bilen bulandy. Şahyr bolsaň, jogap tapmak borjuňdyr. Ol enedir, munuň belendi. Belentligi ölenden soň bilindi. Ol ýürekdir, bir söz bilen bulandy. Başarşymça, jogap bermek borjumdyr. O nämedir? Ömür baky ölme ýok. O nämedir? Hemmesini bilme ýok. O nämedir? Dili barda kelle ýok. Şahyr bolsaň, jogap tapmak borjuňdyr. Ol abraýdyr. Ömür baky ölme ýok. Ol ylymdyr, hemmesini bilme ýok. Ol serhoşdyr, dili barda kelle ýok. Başarşymça jogap bermek borjumdyr. Ol kim bolar? Arzuw bilen ýetiler. Bir aý geçip geçmän demiň tutular. O nämedir? Bir söz aýtsaň gutular, şahyr bolsaň, jogap tapmak borjuň. Ol gelindir, arzuw bilen ýetiler. Käte bir aý geçmän demiň tutular. Ol göwündir, hoşsöz aýtsaň gutular. Başarşymça jogap bermek borjumdyr. Ol kim bolar? Sen mähriňden emen zat. Soň tomzak dek emelini gömen zat. O nämedir? Dünýede iň ýaman zat. Şahy bolsaň, jogap tapmak borjumdyr. Şägirt bardyr, hemmäňden emen zat. Soň tomzak dek emenini gömen zat. Ol töhmetdir, dünýäde iň ýaman zat. Saýgarşymça jogap bermek borjumdyr. Ol ne haýwan, adam kimin üşükli. Ol ne ynsan, her gün täze eşikli. Içi bedrus deşikli şahyr bolsaň, jogap tapmak borjuňdyr. Bedewatdyr, adam kimin üşükli. Býurokratdyr, her gün täze eşikli. Içi bedroýdur, daşy gelşikli, Hildaý, şunça jogap bermek borjumdyr. Ol kim? Ne-hä ataň, ne ejäň ogly. Ygtyýary başga birine bagly. Ol kimiň ogluka ýa kimiň guly, Şahyr bolsaň, jogap tapmak borjuňdyr. Biweşler ne ataň, ne ejäň ogly. Ähli erki saçlap birine bagly. Hem-ä şonuň ogly, hem şonuň guly. Başarşymça jogap bermek borjumdyr. Ol kim bolar? Içi doly gara. Käte daşyna-da çykar reňki. Ol kim bolar? Hem özgäňki, hem seňki. Şahyr bolsaň, jogap tapmak borjuňdyr. Ol gölýüpdir. Içi doly garaňky. Käte daşyna-da çykar reňki. Ol gyzyňdyr. Hem özgäňki, hem seňki. Oýlanşyňça jogap tapmak borjuňdyr. Ol kim bolar? Özi barda ady ýok. Ýöne weli sylap goýýan zady ýok. Ol kim bolar, tüssesi bar, ody ýok. Şahyr bolsaň, jogap tapmak borjuňdyr. Anonimçiň özi bardy, ady ýok. Ýöne ony sylap goýjak zady ýok. Kör zehiniň tüssesi kän, ody ýok, seljerişiňçe borjuňdyr. Ol ne myhman, bolup geçer bir gezek.
Onsoň gelmez, çagyrsaň-da müň gezek. Kim ol däli? Oňa diňe sen gerek. Şahyr bolsaň, jogap tapmak borjuňdyr. Ol ömürdir, gonup geçer bir gezek. Onsoň gelmez, çagyrsaň-da müň gezek. Ol aşykdyr. Oňa diňe her gezek aňlaýşymça jogap bermek borjumdyr.
O näme, gyz üçin iň gerekli zat? O näme, dünýäde iň görnükli zat? O nedir, gözleri garaäýnekli zat? Şahyr bolsaň, jogap tapmak borjuňdyr.
Ol uýat. Gyz üçin. Iň gerekli zat. Ol edep dünýäde iň görmekli. Ol allow. Gözleri garaýnekli zat. Oňa şunça jogap bermek borjumdyr. Ol kimdir? Dünýäde iň bagtly oglan. Ol kimdir? Dünýäde iň betbagt dogan. Ol kimdir? Her säher gül bolup doglan şahyr bolsaň, jogap tapmak borjuňdyr.
Gyz uýaly oglan, iň bagtly oglan. Uýa sansyz bolsa, betbagtdyr dogan. Tämiz gyz her säher gül bolup doglar. Düşünişiňçe jogap bermek borjumdyr. Ol näme?
Taňrym hem diline sena. O näme kast etseň ýumrular dünýä. O ne iş? Dünýäde iň elhenç günä. Aşyk bolsaň, jogap tapmak borjumdyr. Ol söýgi, Taňryňam diline sena. Söýýäne kast etseň, ýumrular dünýä. Söýgä böwet bolmak, iň elhenç günä. Öwrenişimçe jogap bermek borjumdyr. Bir gyzyň yşkynda örtenip oda. Söýeniňiz çynmy, ýalanmy ýa-da. Şoňa meňzeş gyz duşdumy dünýäde? Şahyr bolsaň, jogap bermek borjuňdyr.
Murgapda duşupdym gara gözüne, Lebapda duşupdym güler ýüzüne, Şabatda sataşdym şirin sözüne, Kaspyda sataşdym täsin näzine, Paýtagtda sataşdym körpe gyzyna, Emma bir göwrede tutuş özüne, Sataşmanym habar bermek borjumdyr. Iň soňky haýyşym etseňiz gaýrat. Erbet zat köpmükä ýa-da ýagşy zat? Şu sowaly çözmek düşenok aňsat şahyr bolsaň jogap tapmak borjumdyr. Sowal sizden bolsun. Bizdenem gaýrat köpdi. Köpdür erbet zatdan ýagşy zat. Ýogsa dünýä bir çak bolardy berbat, Ynanşymça jogap bermek borjumdyr. Şahyrym, bereýin ýene bir sowal, Dünýäde kim köpräk, erkekmi, aýal? Şonam aýtsaň, başga sowal berjek däl, Şahyr bolsaň, jogap tapmak borjumdyr. Bir dana diýipdir. Aýal-a, aýal. Aýalyň gepine gidýänem aýal. Emma men bu sözi gaýtalajak däl. Täzeçeräk jogap tapmak borjumdyr. Il-güne ýaýrapdyr şeýle bir gürrüň, Kä ärden aýal diräk bu gün. Çotuň kakyp, Özüň hasaplap görgün, başbuh bolsaň, zemin tapmak borjuňdyr.